Génesis capítulo siete. Pe ama guasu. Upéi Ñanderuete he'i Noéme, Eike nde ha mayma nde rogayguá pe várko guasúpe, rohechágui nde rekónte ipotĩha che renondépe opaite ambue yvy ariguakuéra apytépe, mymbakuéra ipotĩva apytégui regueraháta siete mácho ha siete kuña oñondiveguáva, ha umi mymba ipoti'ỹ reheguáva katu Eraha mokõi mokõi, peteĩ mácho ha peteĩ kuña, avei umi guyra árare ovevévagui siete kasál oñondiveguáva, siete mácho ha siete kuña ikatu hag̃uáicha oikove hekove ypykuéicha ko yvy apére. Siete ára ohasa rire che amongýta ko yvy apére cuarenta ára ha cuarenta pyhare pukukue, ha ajukapáta pe yvy ape árigui opa tekove ajapo va'ekue guive. Ha Noé ojepopa Ñanderuete he'i hagueichaite ichupe. Noé seisciento áñoma pe ama guasu ou ramo guare yvy apére. Ha Noé oike pe várko guasúpe hendive ita'ýra kuéra, hembireko ha ita'ýra rembireko kuéra ojesalva hag̃ua pe ama guasúgui. Hendive oike avei umi mymba ipotĩva ha ipotĩ'ỹva, umi guyra ha umi mymba otyryrýva yvy apére. Mokõi mokõi ojoheguíva oike hikuái Noé ndive pe várko guasúpe, mácho ha kuña. Ñanderuete he'i hagueichaite Noéme, Ha pe ára sietehápe pe amaguasu ou yvy apére. Noé oikóramo guare seisciento áño pe jasy mes mokõihápe, ha pe ára diesisietehápe osoro opaite yvu pe yvykua pypykuguasúgui ha oñehẽ avei pe ára pe guaykuéra. Ha oky yvy apére cuarenta ára ha cuarenta pyhare pukukue. Ha pe araitépe oike Noé ita'yrakuéra Sem, Cam ha Jafet, Noé rembireko ha mbohapy ita'ýra rembireko reheve pe barco guasúpe. Ha'ekuéra ha opaichagua mymba hesaitéva ha opaichagua mymba hesaite'ỹva ha opaichagua mymba otyryrýva yvy apére, ha opaichagua guyra ha guyra'i og̃uahẽ ha oike Noé ndive pe várko guasúpe, mokõi mokõi oñondive opaichagua to'o ha tekove ipytũhéva guive. Ha umi oúva mácho ha kuña opaichagua to'o reheguáva Ñanderuete he'i hagueichaite ha upe rire Ñanderuete omboty pe okẽ. Ha ou pe ama guasu cuarenta ára pukukue ko yvy apére. Ha okakuaa pe y ha pe várko guasu ovevúi ha pe y omopu'ã yvate pe várko guasu yvy ape árigui. Ha pe y oñemopu'ãve ohóvo ha ojupi yvy apégui, ha ovevúi pe várko guasu y apére. Ha ojupi yvatete umi y vy'apégui, ha mayma cérro oĩva guive ára tuichakue guýpe opytapa y guýpe, pe y ohasapa siete métro umi cérro ru'ã ijyvatéva ári, ha omanomba opaite to'o mýiva guive yvy'apére, umi guyra ha mymbakuéra ha opaichagua mymba otyryrýva yvy apére, ha opaite kuimba'e ha kuñakuéra. Mayma ipytúva guive itĩme opaite tekove oikóva guive yvy apére omanomba. Péicha omanomba opaichagua tekove ko yvy apére, umi kuimba'e ha kuña guive mymbakuéra peve. Umi mbói ha umi guyra árabe ovevéva ojeipe'apa ko yvy ape árigui. Noé añoite opyta ha umi hendive oĩvante pe várko guasúpe, ha umi yeta ojaho'i siénto sinkuénta ára pukukue pe yvy ape.